Şu mahal kän gelin, gyz, erk adamlaň soragy näme? Biz namaz okysak ýüregimiz ýarylyp barýa diýä, golaýyndan baryp bilmeýäs diýä. Näjüre bolýa şi? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek. Gadryn biliň aýdyljak gürrüňliň. Eşitdiriň doganjyklara. Hudaýyň ýanynda ýüzi gara bolup sataşamasyn. Öten agşam geçip gitdi dämi? Geçdi, derrew geçdi. Bir ýatdyk, bir turduk, bir gije tamam geçdi. Bu döwrümizde geçjekdir, ha. Ulukan-ulukan şum, şi ýurtda kim patyşa barmyş, iki müň ýyl mundan ozal, müň bäş ýüz ýyl mundan ozal? Sasani patyşalar barmyş, eser bam, sürlüp gitdi hemmesi. Döwür geçýändir, ha, bi biziň döwrümizde geçjekdir, ha. Gyzgyn bazary-da bolsa, gyzgyn mektebi-de bolsa, gyzgyn klasy-da bolsa, gyzgyn danyşgasy-da bolsa-da, gyzgyn bolup duran üýşmelek bir gün tätil bolaýendir-ha. Adam aldanmaly däldir-ha. Hemişe kürüriň-de, awwal özüme gerek nesihat kürüriň, ondam siz türkmen dogançyklarymyza ak nesihat-da. Şu gürrüň geň zat. Dehret gylyp namazlyga gaşyn men baryp bilemok, ýüregim ýarylyp barýar diýip aýtýar. Oňam eger okaýarsam-da beter çalasym okyp namazlygy ýygnamasam ýüregim agzymdan çykyp barýar diýýär. Häzir bir gowy düşünmeli gürrüň şi, Kuran aýdýar, okyp beraýyn bir teberrük, Auzubillahi mineşşeýtanirrajim.

Musulman Allah diýse, Subhanallah diýse, ýüregi jaýlaşmalydyr diýýär. Indi bir bendäň soragy şi, Men zikr etsem, tesbi sanasam ýa namaz okuyjak bolsam, ýüregim ýarylyp barýar diýýär, men boljak däl diýýär. Muň jogaby näme bolmaly? Muňa ýol näme aýtmaly? Ýogsa bir adam men howsala bolýan diýse, bar namaz oky diýiljek-dä şerigatda. Ýa Pygamberimiz her haçan narahat bolsa derrew namazlyga münýänmişdik. Emme bi sorag bi men diýen namaza barsam ýüregim ýarylyp barýar diýe. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdaýyn ýene aýdýan gadyryn biliň aýdylýan görüriň. Owalkysy, Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýdýar, Inne şeýtane yejri min ibni Adam mejrad dem, hadisun sahih muttefakun aleyh. Pygamberimiz aýdýar, şeýtan adamyň Damarlarynyň içinde gan barýan ýerine şeýtan barýandyr diýýär. Adamyň gan barýan ýerine şeýtan-da barýandyr diýýär. Bu bendäni şeýtan düýp eýeläpdir-de. Indi näme muny waswas etýär? Namaz okysa, Bir neçe etýän günäleri bar, derrew şony ýadyna salýa. Eger namaz okysaň, ol egin-başy sen aýyrmaly bolýaň. Eger namaz okysaň, o ertibatyň aýyrmaly bolýaň, haram ertibaty. Eger namaz okysaň, o mahybarany aýyrmaly bolýaň. Derrew muny ýadyna salýa-da, Ohom, şo zatlary-da aýyrsa, bir öli ajak ýaly. Ýa namaz okamaly bolýa, ýa o haram işleň içinde güýmenip gezmeli bolýada. Oňa muny şeýtan waswas etýä, näme diýýä, namaz okaýsaň, o günäleri, o edýän işleri äpbermeli bolarsyň diýýä. Ony äpberseň-de sen zindigi ýetip bilmersiň diýip, muň ýadyna salýa. Bir gezek ýadyna salmaýa, o şeýtan-da, sen eýäň huzurynda dur arassaja bolla diýmeýä. Eýäňe bir gün öwrülip barjakdyrsyň diýmeýä.

Ondan soň Hal ataka hadisul gaşiýe, kyýamatyň gürrüňini etýär. Ondan soň Vel fejr, kyýamatyň gürrüňini etýär. Ondan soň La uksim, o-da kyýamatyň gürrüňini etýär. Hemme suralarda kyýamatyň gürrüňini etýärdi. Bir musulman näjire kyýamaty ýadyndan çykarmaly. Göri ýaňky zatlary geň zatdyr ha. Amma ýetesälundan tä la uksime barýança. We we leýli ida ýagşa kyýamatyň gürrüňi ba. We duhaň içinde kyýamatyň gürrüňi ba. Ikra kyýamatyň gürrüňi ba. Ida zülzilet şodur şu kyýamatyň gürrüňi. We ladiýat kyýamatyň gürrüňi. Al kariýa kyýamatyň gürrüňi. Al hakumut takasur kyýamatyň gürrüňi ba. Weýlül likulli humeze kyýamatyň gürrüňi bar. Araeýtellezî ýukezzibu biddin kyýamatyň gürrüňi. Tepbetde-de kyýamatyň gürrüňi bar. Näcirem musulman adam kyýamaty ýatdan çykarmaly. Şu namaz okyp bilmeýä, howsala bolýa däm namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, meň sesimi bir eşitsin. Eý ynsan! Eý aýalu erkek ynsan! Allahyň huzurynda bir gün durmalydyrsyn, şo güni ýadyňa sal. Bu mahal şäherleň içinde, bazarlaň içinde, danyşgahalaň içinde, maşyn, motor gelgidiň içinde ýekeje özüň bir gün Allaga jogap bermäni ýatdan çykarama. Şony ekser adamly bilýä-ha şoň parzdygyny. Ýöne adamlaň içinde toý, ýas, märeke, bazar, agşam ýatyp, ertir turup, özi bilmänşik bolup gününi geçirip-ä, ýekeje gabry girşi ýanyk, ýekeje-de Allaga jogap bermelidir-ha. Soňram. Soňram aleme berzahde, ýagny dünýe bilen kyýamatyň arasynda, we kyýamat gününde hem ruhy, hem göwresi gaty horluga düşjekdir. Allah Kurany Kerimde aýtýandyr, Amma ýetesälundan täk suralaryň, paraň ahyryna barýança bir farsy ýa türkmençe terjimeli Kurany Kerim okyp çykarsyň. Bir okyp çyksyn belli bolar nämäň näme digi. Şeýtan owalkysy gan barýan ýerine barýar. Oňam adam näme etmeli? Owalyn zady, eý bir kyýamat haçan kyýamada ugrajagdy belli däl. Şaýat öýümize ýetmedik işte. Şaýat ertire turmadyk. Be her hal sen ýüz ýaşa, müň ýaşa bir gün barmalyla. Ýüz ýaşaňdan soňra-da geçen ömrüň gözetiň hiç bolup galýar. Munuň üstünde kän durmaýyn.